Wakaberekwa kuChimanimani, Mutare, 553 sikunganisai. Baba vainzi Joshua, Joshua Matiyashi. Vadiwa vakanga vari kuBocha. Obva wazobva kuBocha ukaenda kuNyanyadzi kwedu kwaati kwakuti atave zvinana baba vedu isusu. Vakazvarwa vari vangani?

kwako iwewe pauchiri kuyeuka zvauchiri kuyeukawo tingati isisi ine fungidziro kuti ivo uh, vana eh, vana vasekuru vako iwewe kufungidzira kwako vangaiti vangani hmm. ah, vamwe vakati wandei nhamba ngete zonyazo yangu nhamba chacho eh. but ah, vakati wandei hmm. ah, vakati wandei zvototi kana ukaenda kumusha ikoko eh. unenge uchikonzi apa ndikaenda kumusha ana baba mukuru wangu mm. nana baba nangu vakawanda nana tete vachitoriko vatoriko vakati wandei mm. vachiriko vapenyu iko zvinezvo mm. aiwa zvinofadza chose saka eh, mndara vakakurira kupi Ndakavakurira kumusha nyanyadzi ndokwavazonyatsokurira vari ikoko kusvikira pavatozonyatsoenda kuhondo ndokwavanga vari kwamutare ndokwavakura vari chikoro ringaita kwavafunda kupi ah mudhara vanyatsoenda kuchikoro chaicho vangoperera zvemastandard standard iko but kuri nyanyadzi ikokoko ndokwakafundira ikoko pakazongoti atanga kundobva tongosiya kubva toita se sekutaura kwavo yambuka sekutaura kwavo zvemimhanzi izvi zvakatangira pano
ndinoona kuti maybe zvakanzvinhu zvazvagara zvitori muropa bcoz mukatarisa vazhinji vazhinji vekuti kunana muchawaya vazhinji vacho mapostori ka vese vazhinji vacho va- ndovane mbiri dzekuimba mu masangano kwavo vazhinji vazhinji vacho oh, mapostori ende vazhinji vangoti muchawaya chete mm. vaiva ndozikaa nekuimba vazhinji saka baba vangu ndaizodzwa vachinzi pakakrosa vakuenda moskeni chichii mosambiki chichii anzi vakada pane mwa aizenga akutondudzwa chinzi akazi ketai akazenga akazongeerekana akutoeshaura vari pamberi pevanhu Asingazive kuti anga agara vachiimba kati zvakatongira zvavo tongobudowa ikoko kwani chizvino sozi yangu ipo vavo. Mhm. Pandofunga zvinhu zvazvitori muropa chamu chamu. Handiti ka. Mm.
Saka vadzoka eh azvina kuzenge zvaka zvacho pakazenge ari kuhondo ndipakabva vaito wendera mberi ne talent re. Even ndipakazenge sito zona kuti vato nechipo chekuimba. Ndipakazenge vato sangana mamwe magroups akawanda osangana namwe wavo vakazenge vawe ku Kasongo. Mm. Pazozongopera hondo varamba kutoenderera mberi. regai tinzofana kubva kuna mukoma achenjerai ka musere e, anova ndiyo yanga iri shamwari yacho zvekare ka vakashanda vese vakaenda vese kumhiri e, vakadzoka vakashanda vese tinzwe ka kwavari kubva kuna mukoma achenjerai musere ka varimo muwarren park umo tiri pabhesi paya paya ndo pendakasangana nana mukoma ketai takasangana ipapo haa kwautozivana ipapo tazivana ipapo pabhesi ipapo apa takazonotalaki rekuti Petakazonoenda kuEast Africa takabva tangotorwa futi tese tobva taenda kuEast Africa saka takanosvika tikambogara pabeira because nguva yacho iyoyo hondo dzanga inga ichiri kunetsa mm. mabhunu aiedza by all means kuti wangabata seiko vanhu vari kubva muno umwe chiedza kudisturba kuti eh, hondo yedu isaenderera mberi saka vaitumira anonzi submarine anokwanisa kubata maship mumvura eh, saka teibva mumozambique techienda kutanzania vamwe vamwe taigona kuenda neship inzi chama chamapinduzi yaitakura mm. vanhu kuenda navo kubva kumozambique vachienda kunotrina kutanzania saka munyanza imo manga maane masubmarines iwawo saka zvakamboitorera nguva yekuti tibve pabeira tiende kutanzania then zvakamboitika futi ndezvekuti e, zuva raifanira kutakurwa macomrades echienda kutanzania achibva pabase pa, pa pataigara pamubeira imomo kwakambouya ndege dzekuno kuzimbabwe kuno dzakapendwa pendi dzemumozambique ichiita sekuti iri kuya kutakura vanhu iende nawo kubva mumozambique kuendesa kutanzania yeti yanga yabva kuno saka yakato zvakatozobatwa paya paya paya kuti aiwa zve ndege iyi inotova yechi inotova yemuvengi kubva vanhu vazotega kutopinda imomo because wanga ido toti ka mukangopinda imomo ichisimuka momo matowanzwa kuno kuzimbabwe kuno saka hazvina kuzobudira saka zvakambozotiti tigare pabheira nguva yakareba saka tiri pabheira ipo manje ndopetakatanga kuita zvekuimba tichiridza zvimagitare zviya zvekungoita zvimabhanju zvekungoveza kwangoita zvimagarani zviya kwakutoisa zvitambo kwakutongoridza
nekudaroka ndakabvunza inini chikomana itai kuti saka mazira unoita iwewe line up yanga yakamira sei Kasongo andisiri kuziva maplayers mazhinji andisiri kuziva vari kunana ivo baba wangu keta mushawa waya kasongo haungasavanyasobata ah, kuitira chaizvo chaizvo mm. vainyanyora malead vocals nemadances nekutamba knowledge kune nyati muzukuru wangu mazuva acho aitamba vadzidziswa mabacking vocals nababa wangu makusibanda akapinda achitamba zvikazvo zvozowa malead vocals iko kasongo Ona Rex, eh, Rex Moto Moto airwa madrums. Uh, Dembo Ngwendarens Dembo airwa marhythm guitar. Finos Finos eh airidza bass. Kuti ana mudhara chenjerai ana ichataura nezvake chenjerai musere. Airwa mabacking vocals mazhinji masongs akaitwa mudhara wangu ekukasongo. ngatira kubva voice rake motobata backing vocal rake kubva kasongo nekusima brothers pane mutonzwa munhu iye ndakanyobeka masongs amazhinji ababa wangu iye azhinji time simudhara ndimusuki iye futi akashanda zvisingaiti kubva kasongo vaziva kuti simba namudhara airova madrums iye aiplaya madrums kana magitars airova futi iye Hmm.
kukanvinge kune vasikana aunobvira umboona variko vasikana vanga variko kasongo vave nana ana magigwe shirasmavaniwasakaria vanga vanobvinga ro kasongo e kune mm, akazinga mukadzi wadhemba ndambotaurayo nchasista rake mm. anga ro kasongo futi ye imimi maiona taridza mubhawo mechiona vari vasikanawo vebhendi but vangopedze kutamba bhendi Taibva tatoendeku tatowakecha sevakadzi vedu. Wese akanga ari mu, mukasongo nehuwandu hwevasikana vanga varipo vese, umwe nomwe aiya newake. Mako aiwa newake, Rex Motomoto aiwa newake, inini Knowledge ndaiwa newangu, ainzi Dembo airidza rhythm aiya newake, wainzi Finals airidza bhesi aiwa newake, zvakadaro izvozvo. saka vasikana vese vaikutambira vangwari venyu vangwari vedu vanga vasikatokechwi mm. eh, because aitozoti kana ndikato ari wanga akakechwa nomwe murume manje chatobvunduka eh.
hapachashandiki zvakanaka hapachashandiki iye nebasa tobva tamudzika aibva atoenda aibva atoenda eh. saka kumba zvanga zisingazikani kumba izvi kana akazviziva chii chavaita madzimai eh. aiwa akati aivachengeta kamadzimai mm. Eh. asi pane here umwe wamukati iyoyo eh, mudzimai wake akambonzwa akarunyere kupi eh, akada kumbouya kuzombonotsvakurudza kana akazvinzwa hanga mm. asikatombosumudzi muromo iyo because taitorova kana madzimai acho mm. taivakindisa eh hakuna munhu aitongwa nevakadzi vevano kutimi yekasongo mm. eh ndizvo zvanga zvakaita
but eh, ipapa tinobva takuudza kuti kudhara ikoko eh, kana ari mazuva ano iwo munhu mukati kungoshungurudza madzimai chete chete uri kuenda mukati enda udzoke zvechokwadi ndezvekare izvozvo ndezvekudhara izvozvo eh, ndo mawanzo akamukomana noriji kunenyati hanzi aiwa isitsaitokindisa madzimai ah! kutoziganza kutozirwa dunduro kuti mairova madzimai imimi mune shuwa here haiwa ka zvanga zvisingadiwe izvozvo right pane pamakamboendawo kunze kwenyika here kunoridza
kwakawanda kuzambia takagara almost kana isiri one year i8 months kana ndisikakanganisi tikaenda kudhuze nekudrc uko kunono kudhuze nekuda kinshasa uko Kuborder kunonzi kuKonkola Stadium takakuridza ikoko Zambia yese hapana pemunganditaurira tozoenda Mozambique Mozambique ndaitoti kana vakatodonzwa katonzwa kuti Kasongo iri muno taitodeedzwa kunonzi kuChimoyo eh, kuenda ku, kuinterview kutotaurwa mu, mu, munyika yeMozambique kuti nhasi tine, tine vaimbi eh, va- ve- vekasongo band vabva kuzimbabwe saka e, nyika dzakati wandei takati fambe.
Zvakafamba sei? Makazvironga sei mukuenda anogara muZambia muchimbokwapedza murimo? Taka akakonzera kuti tisvikeko ndiye Joseph Muwema wandabve kutaura uya but akatisiya zvake. Ndiye akakonzeresa nekuti ndiye akatanga kuenda kundoronga zveiko akaenda neni tiri two kubva tandopedze kuronga ne, ne, ne, ne ministry yekoko kubva tapuwa ta, ta mvume kuti tizoita mashows kubva tadriver kuenda ikoko kubva tatanga kuita mashows but taitobatana futi neband riya patanga tatora Jose, Jose uya manje yainzi masiye band riya ndo yaranga ranga rasapoti gurupu redu tiri muzambia nana mulemena boys vachiri vapenyu panguva yacho iyo vanga vachiri vapenyu e, imimi muri imomo muzambia e, vanhu vaikutambirai sei vanhu vaitifarira zvakasimba zvakanyanya zvekuti kana ndakutaura zvangu nyaya yemabhand ine problem ndeyekuti paya paya petinenge techiridza paya kana usina mweya wehumwari vakadzi unoite vekuramba kana kuti unogone kufa ndiwe nekuda kwokuti muzambia imomo vakadzi vaite mavhu nemarara kuramba vechitida but nekuda kuti hatisikazii jesu manje nziyo dzimwe dzamakamutorondera dzamakatsikisa muri kuzambia ikoko dzekasongo ndedzipi kuzambia hatina kutsikisa taa tichiita mashows ma, ma chete matoring chete ndozvataiita e, eh, asi
kunoko maidzoka kunotaizoka right regai tidzopara pamukoma chenje maringana nedzimba dzevakomana ka vebhendi makusibanda aibva kunonzi kufila busi eh, kuinisiza ndokwaibva takatombosvika kumusha kwake tichiita matoring ekuenda kuna nice godini vana vana gwanda takatosvika tikatomborara pamba pake ndokwaanga ichibva makusibanda jeke ncube aibva kungai Eh, Ketai Muchawaye aive pa Nyanyadzi, Rex Motomoto Drummer aive pa pa Babikita. Ino back vocal yanga iri ya Ketai ndikazoitawo lead vocalist. Ndakanga ndinobvawo pa Bhoera pa Muzokomba. Eh, ainzi Joseph Masuku airidza lead, akaridza lead ra Asande Sana nana Kiyongozi Wasereka aibva pa pa Bocha. Eeh Stalin ogani aah umwewo futi aimboita zvekuimba imba akafa vese vakafa vandiri kutaura ivavo eeh aibva paBhoera taibva tese kuBhoera eeh.
Eeh akatanga kubuda muKasongo band ndiani?
Akatanga kusiya Kasongo band ndi Ketai Muchawaya. Kuchizoteera ani? Kuchizoteera Knowledge Kunenyati akati Muzokomba movers.
Mhm. Ma- ko joseph muwema akauya sei mukoma knowledge joseph muwema takazomutora kubva kune bhendi rainzi masiye masiye bhendi ranga riri kupi rekuzambia masiye bhendi yakauya ikaridza muno muzimbabwe isu tobva taende kundoona masiye bhendi taona masiye bhendi takaone nguva yeku, yekutaura navo nekuti vaitaura vamwe vacho vaitaura vaitaura chiswahili kusvika tanzwanana naJoseph Muwema. Joseph Muwema kubva tamuudzwa tikati isu totunzi Kasongo Band tinoridza tiri muno muZimbabwe nekuti moti taiva tine kombi yedu yanga yakanyorwa kunzi Kasongo Band Swahili Hits. Saka akatoona eh, panga pakanyorwa kubva atendwa kuti okay ho ibhendi nhai saka ndingaita sei kuti ndiridze nemi. Tikati isu ogara kuChitungwiza kubva tauya nayo manhera apedze kuridza nemasiye band kubva tauya nayo kuno kuChitungwiza tauya nayo kuChitungwiza isu taive vanhu vaigara chirima taigara tichiita mapractice taigara tichiita mapractice saka kubva atotanga kutojoinana nesu e, wemasiye paakatanga kumutsvaga kubva vanzwa kuti akaita rikasongo band kubva vateera kuno ma, e, joseph kubva aramba kudzokere kuka kumasiye kusvika atwa yatwa bembe yakasongo chamuona ini chakaita kuti arambe kudzokereko kuchii ah ini ndikuona kuti chaite kuti arambe ndechekuti one eh, kasongo bendi yakanga ine sweet spirit two kasongo bendi yakanga isiri bhendi rinenge renhamo nhamo vakanga vari vanhu vanga vachiziva zvavaiita Tiri vanhu vekuti ma vaiti vataishanda navo vaifara taivape muhoro wakanaka nekuda kwekuti taiti peshow yega yega taiva nema percentage etinenge takataurirana kuti peshow tinokupa so much percentage. Taita nana manager muband medu imo, akari manager wacho ndiye drummer wedu ainzi Rex Motomoto iyeye. Ndakavabvunza mukoma Chenye ndikati mazita enyu ekuhondo. Ehe taiti kana uchingobva muno hauchatodaidzwi nezita rako. Taiti asvika iko taitochinja mazita wodaidzwa nerimwe zita. Saka zita iro raizoita kuti kunyangwe ukauya muno mufuranti wanga usingazozikanwi kuti uri mwana waani. Nenyaya yekuti muvengi akangoziva kuti mwana uyu ndiye mwana wakwakati kunyangwe ukaoneka ukaonzekana uri kwa kana kuti wapindira ku- ku- ku- ku- ku- kunana madarwin uchi- uchigara kuchimanimani uko kana ukangonzwa kuti uri mwana wakwakati uchizoti mhuri yacho iri kwakati mhuri yacho yaitonoparadzwa ikoko mhm. saka zvaibatsira manje kuti usichengetedze mhuri dzenyu kuparadzwa nemuvengi saka taibva tachinja mazita
ndaiva ndanzi ndainzi comrade chenjerai mhm. eh, chenjerai matambudziko mhm. ndo ranga riri zita rangu remuhondo eh, ndeyekuzvipa here mamwe taizvipa eh. mamwe aigona kungotumidzwawo nevamwe asi kazhinji waitongofungawo zita rako kuti mm. ndingazviti ani mm. waitozosvika ikoko utonzi titsvaga zita rako roungafunga kuti ndorongodaidzwa naro wotozvitsvagira zita rako iwewe hmm. eh. ko ketai ketai ainzi tichaitora zimbabwe hmm. eh, ndo ranga riri zita rake eh, ndo raari zita rake chairo chairo raishedzwa naro hmm. asi manje tazaa muno aingozviti vaiketa here vaiketa here muzana zveka kasilogani kaakariko nguva yacho iyoyi eh. kubva atotanga kungozi ketai ketai ketai ketai robva ratotangira ipapo svika akutonzi mukoma ketai mukoma ketai robva ratota zita ndoperakatangira ramukoma ketai ipapo otherwise rawa chairo rekumusha ainzi mathias muchawaya mhm. kana kuti matiashi mhm. eh. ko mako Marco manje hatina mbo takange tiinaye ba uko mm -hmm. saka kana ainge ane star aishandisa kuhondo ndandisingarizivi asi Marco Sibanda iye Rex Motomoto mm -hmm. Eh, rex motomoto ranga ritori zita reonini iroro rekuhondo mm. rake chairo chairo ainzi aniko ah, ndautomukanganisa rake chairo rekumba nesenema yake mm. ananga ainzi dambuza Hmm. achazozi anenge ainzi dambuza here chichichi senemo yake chaicha but rex motomoto raari rekuhondo hmm. mazuva acho iwoyo mazita aitonyanye kushanda ndeekuhondo takangobva nawo ikoko ko finos finos finos ainzi finos tamba newako ndo ranga rezita rake rekuhondo iroro hmm. rake rekumusha chairo chairo ainzi mapurisa mm. eh.
faino semapurisa ehe mm. ko dimbo dembo rake rekumushanda rikanganwa mm. asi dembo iro ranga ritori rimo rekuhondo eh. rake rekumushanda ako rikanganwa futi zvekuti mazuva etaitomazita etaitozivikanwa nawo mm. taitozikanwa nemazita ekuhondo iwa mm. zvekuti pane mazuva atakambozonga takuda kufambira mari mazuva airwara mukoma getai tichiri tairekodha nezetmc mm. nana timon mabaleka ndazoti akazoshaikawo ana timon mabaleka saka wanga sikambotozivi zita rangu rekumusha ini saka patakazonga tachifambira zve tichida mari chichichi mazuva anga akurwara mukomaketai vakatoponetseka watonyora zita iro ifungo ndo zita rangu futi raasika kuti rizoshandiswa iro nenyaya yekuti kana nime anga anoda mazita anonge ari pachitupa eh, zvakatozoashamisa kuti ah, saka harisirozitarisiro zita rangu rekumusha iro nokuti ndo mazita aita angozikanwa nawo ikutakabva
ndoka comrade change raika eh, musere mawanzwapo ka vachiti paka right Madzoka imimi maakudza pasi. Tasvika mudzapasi muya muya umu tanga tine mashefu etanga tinawo ikoko aiziva kuti tanga tichiimba vana comrade Joseph Khumalo nhasi uno vachiriko e, vakabva vati vakomana vaya vaya vanga vachiimba vaya vaya unganai tobva tatounganidzwa mabhesi machiko kudzapasi ikoko Gore racho iroro ndo rakabva rauya ana Comrade Chinks kuno vakatungamira vatungamira kuna ana Comrade Chinks negurupu ravo rekwaya bvambo ndosungwa pachikurubhi asungwa pachikurubhi wobva atodeteniwa ipapo obva atadza kuprosida kuenda kumabhesi kwaifanira kuenda kwakubva ya kudzoserwa kudza pasi saka adzoserwa kudza pasi ndipo takabva tazobatana nawo manje ana Comrade Chinks Tazowanda manje tatotorwawo isusu wekuwemagitare tabva tatorwa tobva tazobva ikoko kudzapa siku yakuya tobva taenda kugoromonzi tasvika kugoromonzi kuyakuya kwainzi kubhesi one uko ndokutakasvika tikazonogara ipapo takutanga kuchita maresaus taida kuita maresaus ekuita independence anga ragore ripapo anga ri 1980 mm.
saka takaita maresaus iwayo tichiya tichiya kwamushandira pamwoko tokuti aita training dzacho eh, tanga tisina ka magitare emagesi tatakajaira kamajaira izvezvi izvi mabhanji izvi mm. zvekungosungirira sungirira izvi mm. saka ha takambotopinda busy kukwanisa kuridza magitare emagetsi a mm. ha nevakomana yeduyo ha takaridza tobva taakutoziva zivawo taakutoridzawo paya paya patazonzi kuindependence kurufaro uko takatosheya stage nanabob mali so vakadzikiswa hinye njeki uyawo pechikwidzwa freg yedu yedu yezanu p f mm. ehe ngaitawo zvedu zvatakaita ah, takamboimbawo manga musati maane zita apo tanga tisati mm.
tanga tichingonzi zanu labend mm-hmm. hmm. vanzwa apo ka vanga vasati vaane zita e, pakangonzi vachiri kungonzika zanu labend nekuda kwokuti Ndoo mazuva avanga vachangobvawo ka e, kuhondo zvisati zvanyatsokurongeka kuti e, pangave nemagroups anganzi iri igrupu e, rekwakati iri grupu kwandi rinonzi chii iri grupu rinonzi chii mazvinzirawo kapo amado atiririka right e, regai timbonzwa pano pa umwe akasangana navo akashanda nawo eh, tinzoti zvakasangana sei mkoma knowledge kunenyati masangano yatakati anana ketai ndokuti yakanga iri nguva yesizifire kubva muhondo eh, inini ndakanga ndiri kuenzi kudza pasi assembly point eh, ndokubva ndabva kudza pasi ah, kudza pasi assembly point kubva ndauya kwaenzi kugoromonzi assembly point ndopandakasangana nana ketai but vana ketai futi vakanga va Takanga tiitaka ndopatakasangana mudzapasi imomo tikabva tese mudzapasi tikauya kuno kugoromonzi eh, kubva tazoumba chikwata chedu chekasongo band munoreva here mimi kuti mukutora zvemasample points kuratidza kuti imimiwo maiviko zvakare kusango ini ndakanga ndiriko kusango but ini ndakatrainwa muno mufrandi Handina kutrainwa kunze. Makatrainerwa kupi?
Ndakatrainerwa kuBhoera kwainzi kwa kwaNyashanu ndokwandakaoparetera ndiri ikoko. Hamuna kuzobuda kunze? Handina kuzobuda kunze asi hazvepfuti takarova. Vana Ketai ava vakabuda kunze? Vana Ketai vakabuda kunze eh, vakatoenda kunana Tanzania zvekuti kana iye Ketai ndiye umwe akatondidzise Swahili ndinotoimba Swahili ndinotaura Ndinot- ndinoimba ndinonyora nzimu dzeswahili kubudikidza naketai thats why ketai iye ndiye anga ari mukuru wekasongo band pakutanga chaiko rakanga richinzi eh, peoples choir kusanganisa nana, nana comrade chinks ava taiva tiri tese mugurupu iroro yainzi peoples choir iri zanu p f isati yava kunzi zanu p f yainzi zanu ehe saka zvadaro gurupu rekasongo takanga tichiti inini Ini knowledge eh, naMarco Sibanda na, na Ketai Muchawaya ak, eh, na, na Jack Ncube akanga ari back vocal futi akaimba song inonzi sasuka lemakaya le sasuka lemakaya satonde chai chaina ndio ndo muwataibheka naye eh, kukasongo band airidza umwe ainzi Dembo Kinyata kwendiri akanga ari muzukuru airidza rhythm eh, taiva tese kubhoera airidza bes ainzi fainosi mapurisa eh, aka airidze bes gita ainzi fainosi mapurisa aibva kuchipinge eh, airidza lidi ainzi joseph masuku aibva kubocha eh, amwe futi aimba ainzi stalin wogan but vese ivavo vakatofa eh, tikazotora mumwe futi ainzi semu chinyuku eh, nekuda kwekuti takati fambe fambe naketai ari mukuru wedu pandakamubhekera kuguta kushanda yeyeye hama yangu Hmm, manzwa apo ka line api iri kutaurwa ka na mukoma knowledge kune nyati regai tinzwe mukoma achenje kuti line up yacho eh, yakafanana here masitawo Pana comrade wetanga tinaye ainzi comrade Martin kwainona nanhasi uno vachi variko vari ku vari ku police eh variko ku vari- variko vapenyu izvozvi ndiwo vakakwanisa kutiunganidza tese nekuti vanga vatori mu chinhanho chakati kurei pa- pamrengi dzedu dzemusangano wedu nguva iyoyo saka ndokwanisa kutibatsira kuti- kutiunganidza ipapo tivatanga tanga tinaina iye ketai muchawaya toita rex motomoto toita dembo toita james bond toita finos inii naketai saka takatanga kutongoimba tichibva ipapo haa totoimba paya tichiimba paya tichimirira tichingoita morari muziva panonga pachigara macomuridzi aka makawanda zviya zviya morari ndo waitibatsira kuti tirambe tiine mweya wehondo metiri saka ipopo takaimba zvakasimba tichiita bhendi redu iroro takazobva ipapo ranga risati rane zita ranga risati rane zita mm. ah, taingoridzawo sevanhu vekungovaraidza vanhu ranga risati zvaane nguva yekuti apa zvaa zviri zvimagaba zvamaiaa zvaa zvimagaba mm. eh, saka taingotowaigona kuridzawo bhesi woridza bhesi saiye finos finos wairidza bhesi dembo wairidza ridhim rex airidza madhiramu Eh, iyi ndaivoka naketai ketai ndaivoka tese mm. saka taingoridza takadaro saka takazobva ipapo dzamairidza papa dzamaimba pandedzipi mamune nziyo dzenyu kati eh, maingoimbawo eh, macopyright taingoimbawo zvokungodawo zvimwe zvanga zvingoriwo zvemacopyrights taingoteedzerawo dzimwe nziyo dzataimbonzwawo kunoku mm -hmm. tichingodziteedzerawo asi dzimwe tongoisawo zvimanzwiwo zvedu mm -hmm. zvaingoenderanawo nenguva yacho iyoyo kuti zvifambe yekuti zvifambe mm. saka takazobva ikoko tobva taenda kueast africa mm. taenda kueast africa takanogara pabhesi painzi pamapinduzi saka tiri pamapinduzi paya paya e, tine nguva yekuti munonzi nguva yakati tinomboita zvekuita zvemorari toita murari, vanoita zvekwaya, vanoita zvembira, vanoita muchongoyo, vanoita zvemagitare, vanoita zvekuimba chaiko murari makawanda zviya zviya. Saka isu tanga tingoine group redu remagitare iroro. Saka taito kana takuridzawo toridza tichivaraidzawo vanhu vanhu vachifara chaizvo. Saka tadero manje tiri kuridza tiri ikoko uko. takazosvika pakuti taakuita training saka patraining papapa zvaizotimeda kuti vamwe munospecializa zvimwe vamwe chispecializa zvimwe vachispecializa zvimwe saka taizomboparadzana taparadzana kudaro takatozomboparadzana zvachose zvekuti vamwe wakapinda wakadai vamwe chipinda wakadai patakazopinda futi kuya kuno kumusha kunoko vamwe chipinda wakadai vamwe chipinda wakadai pakazonzi cease fire muna 1979 ranga rava kunopera gore 1979 ndepakazonzi vanhu tipinde muassemble points saka takabva taita rombo rakanaka kuti isu gurupu racho redu rese iroro iro sezvo takangopinda tiri kusaidi rekumanikalind uko takabva tangonzi tese muassemble point yekudzapasi Umm Mfenzi emasembly ponzi mataura vamwe vamakasangana nawo akaita sana mana makosi banda ivavo mataura na knowledge kunenyati e, tavanzwa apa ko vanhu vakaita sana simon chimbetu makambosanganawo nawo here?
simon chimbeti mazere takatanga kuzomuita tinyasi kuziva nekwaakabva wana kumuziva ndani muziva zvinoita muhondo ka muhondo munongoti vamwe vanobvawo nekoko vamwe vanobvawo nekoko vamwe vanobvawo nekoko munogona kutadza unasa kuziva kuti umwe wakanga akabvawo nekupi umwe akabvawo nekupi handiti asimon shimbetu ndakatanga kuzomuziva inini aine munin'ina vake nison ishi vari marxist brothers but marxist brothers acho nguva yacho vanga vachingoimba vari vaviri Nemco nemunin'ina wake Naison vechiridzirwa nemamwe mabhendi anasungura vechimboridza vakadaro asi vakanyanya kuzoridza vakabatana nana john chibadura mm. e, kuzosvika maxist brothers iya vazogadzira gurupu ravo maxist brothers vakazobva vazofomawo yavo dendera kings ndope yakazobva yanyasa kuitawo mbiri yakadaro ichikwidzawo yakadera zvekuti patakapedza kuita zveindependence izvozvo tapedza independence e, takazoramba tichiita zvekuimba tichitofamba nzvimbo dzakawanda tiri magrupu akawanda taiti grupu redu isusu reband tati nana mukoma keta iwayo kugoita rimwe raitungamirwawo namax mapfumo e, aipayemba ana uchaguma wapera paya paya ehe tozoita rimwe ranga rinana blessing Blessing Munaka, ah, kunaka Munaka nchasozwa senemu yake anga ane bhendi rakewo kwakwe ana anainza anainza ana Jowa Jowa anga ane bhendi rakewo pochizoita makwaya tanga tine makwaya kuti ya Chings neimwe yaitongwa na Jack Ncube yakizoimba ana sasuka le makaya yaitonga mwana jack ncuwe iyoyo kana asilaleehe asilale tina asilale tina sikumbula maca jack ncuwe wacho vakazenge ari futi kubhendi kwedu waiti uku kwai pakazenge pazozwa disbandi makwaya aya apera kuparara parara jack ncuwe akazouya ku takazenge taya naye kubhendi kwedu kukasongo bhendi ko mako maive nayo here e, mako sibanda akange ari kudendera pamasembo points yanga iri kwamutokoko mm -hmm. saka akazojoina akazo kwetanga tiri ikoko kubva atozo tobva tangozonga taainaye asi akanga ari kupi anga ari kudendera then knowledge kune nyati tanga tina sekuru ake ndichazoti wanga ari sekuru ndiyani pakati pake iye nadembo mapfumo ataiti dembo mapfumo iye airidza rhythm yedu saka ndokuti takatanga kuzoto tasangana kugoromonzi ku, uko ndokuti takatanga kuchibva tashanda futi naknowledge saka kubva ipapo knowledge namako tanga taanavo takaitabva takajoinana ipapo tanga tine magroup akati wandei chaizvo hmm. aiti rekwaya raimbowana comed kings Ndomazuva imba kana vanhu vese muno muAfrica vana maruza vapambe pfumi ndonguva dzavaimba weidzodzo nziyo idzodzo idzi dzechimbowo dzedu ndekuti takaimba wana asante sana e, ndiwo nziyo dzoti takatangawo kuimba isu tise tise band nekuti inini gurupu rangu rese rakanga rakatrainwa kueast africa vekomana vese vendaiverenga ivo tanga takatangira pabhera ka tikaenda kutanzania tikazodzoka saka takangozoya kuungana futi takadero saka gurupu rangu rese rakatakatrainwa kutanzania kureva kuti saka chiswahili swahili taitaura swahili tese ndosaka takazoridza na asante sana ivayo kwaiya kutongoizwa swahili yacho plus mumanzi wekusa- wekueast africa yanga iri kanindo ehe nguva yacho iyo muri mu- east m- m- manzi vaiva paeast africa yanga iri kanindo saka isa kangu taitawo nziyo dzoti dzaingotorawo tichiiteedzerawo like mazuva acho iwo pane kambo ketaiteedzera ke ke ka kanonzi kasongo mhm. ehe kambo kasongo ikako kanonzi kasongo ye mobali nangai kasongo nganawewo songalibala ye kasongo yeyeyeye mobali nangai kasongo nganawewo songalibala ye takaka taikaridza kambo ikoko zvekuti saka takaridza zvekuti vanhu vanga kundoti kasongo kasongo kasongo kungozovaipo tobva tazotomidza bhende doti kasongo Rakangobvira ipapo kuti vanhu vanga kuti tikasongo kasongo kasongo uchiteedzera kamboka yake taidi yataiimba ikako ndipo takangositanga kuzosheedzera band redu tikasongo but kumashure kwesoo kuti atingoti zanla band mhm.
andiye ka itai mchawayo ka reti ndakazobvunza ita ndikati ko mama wako wenzani nyakukubereka amai ako vanodzaa mai angu vanzi jeni jenet dinira vainzi vainzi jenet dinira ya vaibva kupi vaibva ko
kubocha Aha. ndokwaiva kubocha Em, vakasangana kupi vakasangana kuhondo nabangu machashandisa kumozambique here kati vasangana kuri kutanzania kati vasangana mazuva ehondo mozambique vangu vanga vari muofet vakakuva kuti hondo Hmm, ndokuchizouya kunoku vari vese vari pamwe chete vasangana pera hondo vasangana ikoko kubva kungofariranawo hmm. zvangopera hondo bva chitongo kontinya zvakadaro vatangidzira vava wese kuzimbabwe kuno hmm. saka iwe mudumbu ramai vako um, kukaberekwa ani nani mudumbu ramai vangu ana tiripo four pane vasikana vatatu nemukomana inini mwe chete
ungataura kuti nhingi nhingi ari kwakati anita chakati alright first born anzi mata akunzi mata muzinga ine zvakarokwa muzinga ariko agara kuchitungwiza ine zvaari kubeverly chatichas college am second year yake zvinezvi kota second born anonzi rudo akunzi rudo mufundirwa arokwa mufundirwa ari kugara bulawayo yeye kota third born ndini itai muchawa cheki ndiri kuchitungisa timabasa basa chimabhizinesi anofana ndichingonyepera nyepera kuitawo ndiri kuchitungisa kumba ndikwandiri fourth last born mumba medu anonzi tekla akarorwa ari kubocha ndokwaari riko mm-hmm.
amai eh, vachiripo here Ah, mai vakashaya.
Vakashaya Vakashaya vari? mugore ra 2000. Oh, Eh. mukavaradzika kupi? Vakaradzikwa kucash offer. aiwa eh, tine urombo zvinoitika mukurarama asi eh, mimi masara henyu makabatana kudaro Ah, t- ah, ti- tiri pamwe chete. handitika Awa, tiri pamwe chete. right
right eh, muri kunzwa apo ka asi um, kwakazoita vamwe vadzimai vakazotorwa namukoma kitai mushure mekunge eh, amai vateki vatisiya avo vakazoita zvekarika imwe mhuri regai tinzwe panapa inini amai ava ndakatovaratidzawo nateki nekuda kwokuti vanodyidzana zvakanaka naamai vake ndosaka akandirambindosaka akandiratidza kuti aiwa ka kuna amai vedu vamwe variko ndo amai variko ivo vakuru vari kwakati ukaenda unonotaura nayo ivavo vanokwanisa zvakare kukupa chimwe chidimbu chenhoroondo ndozvandakaitwa natekini Zvechokwadi ndakakwanisa kuenda ikoko and amai vakanditambira. Right, regai tinzwe panapa mai vandakakurukura nawo. Mathias uyu ndaidzidza nehanzvadzi yake. Paakauya kuzotora hanzvadzi yake kuchikoro ndopaakandionawo ipapo. Tobva tangotaura tese takazowirirana hedu kufamba kwenguva bhosi anenge achingouya nguva dzese kuzotora hanzvadzi yake iyi mm -hmm.
Mm. Ipapo mamuri ma, masvika papi pachidanho pa, pa chipi chikoro? Ah, ndandiri form 3. Mm -hmm. Ndandiri form 3 ipapo. Mm. Saka maidza mese ne hanzvadzi yake muri form 3? Eh. Hanzvadzi yake ainzi yani? Iza. Oh, ainzi la Iza. Mm -hmm. Aiwa, eh zvinofadza chose. Saka imimi eh amuri musiku uniform imomo ndomo makabvumirana? Eh. Kwimi mama singachadi kuita zvechikoro. Ah, munongozivawo ka ndizvo wainge wahushamwari zvawo. Mhm. Takazosvikira pakutozoroorana asi takabvira kure tichitongotamba tese zvedu.
Mhm. Panguva iyoyo ivo mm, vaiita sei? Vaienda kubasa here kana kuti vangaranachino Ah, ai anga akuita zvemagitare mhm. saka ndozvandakangofarirawo izvozvo zvemagitare zvaaiita izvozvo mhm. ndaingofarirawo nziyo one two dzaaiimba mhm. ndopandakanzwisana naye ipapo pakufarira nziyo idzodzo chete
saka imimi pamakamuona ipapo makatoziva kuti uyaenda zvemagitare kana kuti liza ah. yakakudza kuti hanzvadzi yangu yaenda zvemagitare liza ndiye akandiudza kuti hanzvadzi yangu inoita zvemagitare mm. mazviona saka ndakada kutozoziva manje kuti o ano anoita zvemagitare anonzani ko bhendi rake rinonzi chii mazviona ndobva ndatsanangurirwa sitari bhendi racho rakanzi rainzi kasongo band ndo pandakatongotanga kufarirawo izvozvo zvekasongo zvacho izvozvo mazviona saka imimi eh, band rekasongo imi hamamborinzwa ah, eh, ndanga ndamboriti inzwei but ndanga sandanyanyisa zvako ndakatonyatsorita interest nazvo nokuda kwake iye mazviona mm. Eh, tozviziva isisu kuti e, makare kare mm. e, zvainetsa kuti mm, mbereki azvitambire kunzwa kuti mwana akuwirirana nemunhu wemagitari imimi kwenyu kwakundisina dambudziko ah, kwakaiteta dambudziko rakati kuti ndikangoti haushamwari ah, zvawo mm. vakati zvinoda kungoperera paushamwari ipapo kuzofamba kwenguva ko zvanga zvasvika sei kuvabereki ah,
zvinongoita kuti chii mukutamba ikokuka munozopedzisira rimwe zuva maita sei vabereki vatozozviona kuti ah, ko munhu wanga uchifamba naye ndianiko iyeyo mm. ndo maonero avakaita ndokuzotaura manje a ah, munhu anoti kutamba naye uyu anonzi Mathias anoita zvemagitare zvikanzi wow magitare api iwayo ndokutsanangura zita racho rebhendi vakati ah asi hatinyanyofarira izvozvo zvevanhu vemagitare ivo ndikati ah ushamwari chete ndotamba nehanzvadzi yake ndosaka chi ndichiwirirana naye mazviona eh, vabereki maenda kuchechi repapo e ipi anglican mm. mm, ndo chechi yataipinda mati mima muri form three apa e. e, kudzimara mazoita form four form four pamaenda kuboding eh eh ndokwanda andiri hmm. saka kwakucha kwakucha garika here kuboarding uko ah kwaito garika zvakanyanya mm. because ah uyu taingoita se ushamwari zvedu mm. saka kwaigarika zvako ndakazongopedzisira kupedzawo form 4 yacho ndichingotopedza form 4 ndopaakazotondiroora
akasvika sei kwabereki Ah, aive neshamwari yake apa zvakaitika manje shamwari yake yakadzidza nababa wangu kwakutama mission asi baba wangu manje ka vaisazviziva iye mu- mukomana uyu mu- ndiye akazoita munyai wake munyai wake uyu ndokuenda kuti ende tinokumbira kuna baba wake tinokumbira musikana kuna baba wake nzira ye- kukumbira iyi nzira yekuroora handimunoziva achibva ato- atouya kwaifud paakasvika pamba achitarisa mudhara wangu kudai ndopaakabva ati ah mudhara ndomuziya kawo ah, ototaura zita rake mudhara wangu ndobva atotarisawo ata munhu inga ndinomuziyawo nditandi uyu nai kwakutombundirana paya obva nyaya yake yakazova nyore kutaura nekuti vakanga vaziyana kudhara mazvionaka ndozvakaitika ipapo
Ndivo ka maiguru tendai e, warikandwa vanova ndivo ka mudzimai wamukoma wamushakabvu mukoma e, eh, ketai muchawaya ko makaziva sei kuti kumba kuna mainini nekuti kumba kwakazoita mainini makaziva sei kuti kumba kuna mainini maiguru handina kana kutomboziva kuti kuna mainini asi maonero andakazoita manje mainini ava ka haa munin'ina wevamwe maiguru vedu vaigara kumusha kunyanyadzi ndo maonero andakazovaita kuti ah inga ndimainini handina dangu kuzotsvaga zvakawanda ndikangoti ah vangouya pamwe kuti chii maiguru vasisipo regai ndiita sei ndingonochengeta vana ipapo asi ndimainini Munin'ina wamaiguru vari kumusha mazviona mm. ndo mafambiro azvakaita ipapa handisi kunyazoziva kuti vakazozvifambisa sei chaizvo chaizvo mainini ava kuti vagare nemudhara uyu masvona hmm. zvozodii mai matongona sehama yangoshanya ee eh, ee eh, ndomaonera andakaita hmm. asi mainini avaisimbouya here mii muripo Ah, mainini ava vakambouya rimwe gore vachitomubvunza mumwe musi ndikatovapindura kuti ah, imi muri kudeedza zita rake hamuzive kuti ane mudzimai here nevana vakabva vanyarara ndobva ndavati panze pekuti ndikugamushirei sehama ndarwadziwa nezvamataura enda henyu musatopinda zvenyu mugedhi ndozvandakavaita vachibva waenda mainini ava mazviona apa vanga vauya kukambuzuma kunogara hama dzaamaiguru vari kumusha ndokwavanga vauya ikoko mainini ava hmm. saka mm, eh, baba vazouya manje mudhara vazouya makavapira sei nyaya iyoyo ah. kuti mainini vauya panapa ah, ndakatomuda akati ah Haana tsika mukadzi uyu. Haazive kuti ndine mukadzi here inini. Haanyare ndosaka chi akamitiswa aka akapihwa mwana ndokutaura kwaakaita ndobva anyarara atonyarara.
Mm. Saka imimi aigotaura mashoko eya kuita ngisazononzi havasi kumuziva. Eh.
Saka inini oka munoziva handina kutombopatikana nazvo ndakangoti ah Uyu murume uyu anopenga. Hapana munhu anotsvaga munhu ka asina kumboona. Zvinoreva kuti anotogara achitoonana naye ka kumusha mukadzi uyu. Nekuti haapenge ka kungoti gogogoi ndauya kuzobvunza Mathias. handi mazviona ndo zvakaitika ipapo mm. saka epaya paya pamakazoona vanhu vakugarisana vese hamuna kuzombobvunza here kuti ko nhai baba mwana ndaiti kudii ah, handina hangu kuzozvibvunza ndakangosiyawo ako ah, makakonwa nei kubvunza zvinhu zvamamaona ah, eh.
chakaindipa kusabvunza ndicho chekuti ini ndandakupi kwaifud kumba kwababa mm. saka ndakangoti ah, zvakawanda handitsvage plus munhu akanga akurwara mm. akanga apera zvekuti waiti ukamutarisa kudai mm. waidonhedza musodzi wakamutarisa mazvona saka ndisina kuda kuti ndibvunzei zvese izvozvo
asi imimi mm. semunhu wenyu wamakagara naye hamuna kunzwa tsitsi here kuti zviri nani ndiuye ndigare nachera achirwara dzimwe dzenguva zve zviri kuitika izvi inyani nhau yekuti ari kurwara hamuna kunzwa tsitsi kuti ndoda kugara naye haa munoziva kuti chii ndakanga ndakatongobatikanawo zvekuti handina kana kuda kuzombobvunza izvozvo futi apa yanga yakubatira yaimbeipi nyaya yanga yaitoti mubatikane ndakanga ndabatikana neikoko kuti haye chimboendai kumba mhm. ndozouya ndichikutorai mazviona saka izvozvo ndo zvakandibata izvozvo kuti ah, baba ava ndakagara navo kwenguva refu takagara tese 14 years ndiinavo baba ava tichibatsirana zvese munhamo munhamo nemumatambudziko zvokuti paakanga ari kukasongo zvekukasongwa akasiya instrument yese yaive imubatanidzwa ndobva ndasikosenza naye ini ndairuka majuzi upenyu hwangu mazviona ka ndichimubatsirawo kana aida kutenga instrument takatenga mainstrument four pafour ipapo ndaibvisawo mari yandinokwanisa dzaita ma 25 000 inini ndaibvisawo 1000 1000 1000 ndozvandaikwanisawo motika yaakatenga semunhu womukadzi ndakamupawo mari shoma yandaikwanisa zvekuma 400 mazvionaka mm. saka zvese izvo zvaindibata kuti ah baba ava vanganditi chimboendai kumba handina ah, kubatikana nekuti dai ndadzoka ndambogara naye ndakangoti ayo regerai apedze nyaya dzake ega ndozvandakaita izvozvo zvichireva kuti pfuma yese yamamaita eh, ndo yakazouya zogarirwa naamai nini manje eh, ndo yakauya kuzogarirwa naamai avo bcause havana kana chavakauya nacho pamba ava amai avo mhm. mubhedha mm -hmm. wangu zvese masofa angu zvese stovhu zvese hapana kana chandakatora kunze kwemushini yemajuzu 8 yandakanga ndatenga mushini 8 yemajuzu mm. ndo yandakatora mm. ndikauya nayo kuno kwaifulry inova ndiyo yandakashandisa kufundisa vakomana vairava vese vakasvika form 6 form 6 vese mhm. nemushini yangu iyoyo ndopandakazoti vakuseenzawo maichimbozorurai ndobva ndatengesa hangu mushini iya Saka izvozvi ndiri kuchengetwa nemukomana one musoja eh, musoja mukomana iyeyu ndiye ari kundichengeta hmm. achibatsirana nateki wekuchitungiza hmm. akakufonerai teki anoti akanzwa kuti handisina chekudya anomhanya nechikafu mai ndauya ndauya nechikafu ichi muchembere makatichengeta muchembere kuti kure takakura nemi muchembere chikafu ichi ndozvaanoita teki shuwa hmm. saka teki anga ana mai vakewo eh anga ina mai vake vakashaya zvawo mai vateki mhm. vakashaika mm. mai vaziva eh ndaivaziva makatombogara mese ah, no ndakavaona ka one amai ava vatongouyawo mm kuzobvunzawo zvavaida kubvunza kuna muchawaya mm -hmm. ndokuvaziva kwandakaita nekuti pakandiroora iye vanga vatorambana kare vatosiyana kudhara vanakakutaurirai kuti ndine mwana e, akanga akandiudza shamwari ndiye vana four mm -hmm. mudzimai wacho takarembana takanga takangoonana zvekuhondo mm. naamai ava saka takaparadzana naamai ava ndanga ndisina kuita sei ndanga ndisina kuroora bos zvaiva zvemuhondo mazviona saka vana vangu ndakavaendesa kumusha kuna maitendai ava mm -hmm. vanova munin'ina wacho ndiye ari pamba apa mm -hmm. ndokwakanga kuine vana ava vana teki mhm. ndopandakazoti ah shamwari simba rakakura kudai ndingangogara ndega ndega regai ndinotora vana ava kumusha ndiita sei ndivachengete ndopandakanotora vana teki shuwa vandakuvachengeta saka mhm. muri kuona asingandikanganwe teki mhm. kumuchengeta kwandaiita mazviona zvichitaura kuti teki nevanin'ina vake vese munodyidzana yenyu choka zvakanyanyisa mm -hmm. zvakatonyanyisa mm -hmm. mm.
asi mainini variko kumbawa eh. ah. ah.
handi handidi kunyeba mm. handiwadzene mm. navo nekuti munongozivo kana uri mudzimai ukaona waitirwa zvakafanana nezvandakaitirwa mm-hmm. haungafari mm -hmm.